Mipem pawl a simi paoh nih ralrin ding. Palik nih kawl theng ṭung lo mah te palik sin i vai ap kha van check tik i record hna ngeih sual ahcun mah te i ap tabo mi palik he i ton tikah ready te um hauhnak kong kha Tial. ka rak ṭial e biahalnak kha tam tuk e tuzaan ah khan kan leh te hna ka ti mi he pehtlai khan kawlram kong zong kha kan i tel e atu ka ti bantuk khan illegal bak le a hleice in mani laundering kan ti lai cu tangka illegal tangka a simi legally a sermi pawl le drug pawl an min cazin i um ciami kha Mexico lawnglawng hman kal criminal timi misual cazin i um ciami tlaih rih lomi kha tinghnih rang lo an um ma cun atu kanmah kan kawlram zongah uh, siangkai a rai overstay ummi pawl kha illegal an si ve Ye khan ha pawl khan i ton sual tika ralrin haumi kha mah ten palik i upload kawlmi cu kawlmi cu kan tlawm e uh, legal te lut deuh mi kha direct kan kan kawl lai tinak slo nan mah te vai up even check even chuah ti lo la kar lak te ya tu ji pawl van hlan hau mi nak cha chun raring deuh ten um liu chan si ti kha pakhat nak alang tar ka du mi se legal pawl cha direct na ti nung tinak slo chun tu zan song bible study ka naw la ka ti mi shopletting he Mi thil va fir bak mi bohmi zong khan um ve bantukin apio te bawi na lami zong khan um ve nai te zong khan mi ben pakhat te fir ruangah citizen sinak an chuh mi zong kha kan van theih hna tu lio thawngpang chiat lio te ahhin cun khe kan mah te palik sin i van phak nak ding kha van i rel hna sula Kawlram an van ti tikhin kan Chinmi lawng si lo 1963 hrawnghrang ne win chan in tampi hen rak lut cang. Mirum zong tampi an rak lut i dollar tampi an rak i ken hna i mah chungah khan legal illegal timi kha kan dawi cawk kho ti hna lo. Kan thei kho ti hna lo kan ni kan van theihmi za luancemi kumkul kumkul le kum nga chung te lawng si tikah hin kan mah laimi nakin Kawlram mi tam deuh pi cun ko lai ti kha tlangpi in van chim ka duh i panhnihnak ah chungkhar auhnak kong cu a hlannak in a rang deuh lai i a fawi deuh cang lai ti kha tuchun ah thawng van thanhmi ka si. Green card le citizen soknak tu kha a ngah lo ti cu si lo natein a hlan bantuk khan cozah zung i immigration bawmtu vialte khan rian kha ṭhial i a kuatnak le kap lawng te khan ṭhial viar an si ṭhan ṭhan lai tikah khan a ngah lo tinak cu a si lo natein a rau lai. Chungkhar thawng te kha siazang fate van peh deuh ta law chungkhar laknak nulepa tahnak nulepa le chungkhar taktak a simi ningcang tein ai cahmi kha an ranh lai ti si. Makha thawngpang ṭha. Som uh, pension ei cangmi tar pawl le uh, um, kutke pumrua tlamtlin lo le dam lo ruang rian ṭuan kho lomi hna pawl kha bawmhnak a karh lai. Thaizing in nih uh, thaizing in an beng ah lut cang men lai. Makha kha thawng zong kan van thanh te la Chin Northern Star ah kan te kan van thanh man rih lo. Ma pan hi cu thawng ṭha a si sinatin a dang vialte kan shoh hlua immigration he pehtlai mi papo kha cu a rauh lai caah khan van pe lawlaw si ahcun license yimong license a dih i driver license a dih i tattantunak ding ah khan mah le umnak cio nih a neih i green card piah lo si le cheukhat cu citizen an ngah cang nain an fale caah khan van khumhnak hnga ding caah an citizen copy kha original kha kuat hau tikah mah karlak ah khan a dih mi te hna pawl zong kha Laisen tattan tu kho si ti lo. Kha bantuk pawl da te kha cu nam pong kam i ummi hmuh ton tam deuh mi sin kan bawm hal e. Laisen lo in nam mong zong ah bantuk piah tanak ka tong timi tatte piah nak te ngai ahcun tia ji zung ah khan tia tu ji khan nol langmang i phi di on kho lo zong ah khan tattan di hnu zong ah khan nol kho langmang si ti kha zapi thei awk hon chim chi du. Cun nulepa le atu chungkhar nupi te yawin te auhmi paoh kha ṭha. India tlungmi nih India i nupi kan ṭhit sual si, India pastor le India leisa si sual cu makha ṭihnungmi si. A ruang cu visa kan hmuhmi kha India visa si i Kawlram i va ṭhit lo ahcun Kawlram i va ṭhitmi kha illegal si makhakha. Maka kan theihthiam dingah cucaah cun Thailand silo sile Singapore silo sile amah India lawlaw khan nupi ka ṭhit i amah pastor te kha khaka ummi kha lehthahter ah khan auh tikah khan a tluang. Nain India in a ṭhitmi si cun India passport ngeih hau caah khan nupi ṭhit nupi ca an duhmi an um si cun rengkun i an kal i rengkun i an i um lawlaw cun ṭha ngah lo sual si cun Bangkok, Vietnam si lo si le Singapore hrawng Malaysia hrawng visa Kawlram i hau lomi ah khan van rat ter i um ah khan ca fawi e a fawi deuh lai timi kha tuchun tiang kan theihmi si i cu chungah van chim chih ka duhmi cu zarh khat chungah a tunai sungsung pan ti bantukin order hi zathum rang lo a chuah le laitlang kong te hna ruahnak caan hlan an hi a chuah cia mi pehzul nak an kumli di man man he ai thei ve te lai lo thei cho a tam tuk ha zul hau mi si chu a chan do dal tu chu tampi um ve si lai te ka ma tu kan ti mi zong ha ai thleng than la ma thlek than la lo ti chu kan chim kho lo e tu tiang e chang mi a chungkhar au nak rang lai rang hna se rian rang te ni tong hna se ti khan du mi se cun delay ni Trump ding in tiah kei hi Democrat ah hin party lutnak ka ngei lo. Adang Republican ka hoi le pawl vialte hi cu ka hoi le dihlak hi Republican deuh lawng te an si. Indiana um hna se, Louisiana le ka hoi le pawl Dallas lei zong si hna se, an nih pawl hi cu a party zong ah lut min si. Kei hi party lutnak ka ngei lo. I zeiruang dah ka tat tiah cun kum hlei li chung Pathian min te in rian ka tuannak ah hin mi pem lawng te bawmmi kan si. Cun ABC American Baptist i missionary tuahmi kan si amah hi Democrat lei ah ummi an si kan rian ṭuanmi vialte zong hi ai tlaimi harsa bawmh le holistic mission timi thlarau in hrinṭhan lawng si loin taksa ṭhanchonak ding caah bawmh herhmi bawmh ti deuh ah khan nichiar te ka ṭuanmi rian si tikah khan mi harnak an tonmi te ka hei ruah Laitlang Malaysia ummi Delhi ummi pawl kan zoh hna tikah hi hna pawl hi van ra kho hna se ti natin american piah tana ca kam ni laimi bro zat te hi cu tamra a chiam a tha ti va ta nak dingah tu sia chal ti bantuk khan a tlak lo mi te ka se i se man se lo kha kha party ka lu lo cha khan am sin cha kam hu bal lo donald trump ang ki cha ding bel te tu le tu lut pengan party song ka se ve thiam lo nan e ma kha tu ka se chon